Penaos ma koant gikezig Mont ra mat da ganit tetornoz. O ba ya, vakañsoù euh, plijus hon eus bet. Ya.
Lec'h m'hon eus c'hoariet e-touez traoù all. Ya. Ha, ha setu.
Ya.
Um, e c'hoarvezet zo bet traoù, e bet er c'hoarioù video hag ur bern c'hoarioù zo deut maez ivez. Ya, gwir ez eo. Euh, goude, euh, e ket dre ret ar re-se, on eus c'hoariet gante. Non.
Mais euh, petra zo c'hoarvezet ebet ar c'hoario video Ba, me meus euh, joñs deus deroù kreiz miz Gwengolo oc'h hep a oamp deus en-dro deus hon vakanso. Bet oa un Nintendo Direct hag ur State of Play. Asambles. Ah, ya.
Ya, pet, pet tra o deus euh, squashet déjà Ba, er State of Play me meus gwelet netra estreget Spider-Man daou. Yeah. Barzh an Nintendo Direct oa un toullad traoù disheñvel. bet oa DLC Splatoon 3, remake Paper Mario GameCube a zo ma c'hoari karetañ er bed. Ah ya, gwir eo.
Un other code ivez, a c'hoario point and click oc'h eo. Avec F0, Nantek ha Pevar Ya, Ugent. F0, Nantek ha Pevar Ugent. Oger bain traoù en kouezhañ sur war. Ya, euh, on bet kalzik a draoù. Mm. Mais euh, Entre Heart a oa remake, un remaster. euh, Ya, ya, setu.
Velboaz, un Mm.
Nintendo Direct aliasé. memestra. Ya. Euh, bah, tu zo komz eus euh, en affaires, Yeah. ahe, euh,
on a zo bet un tamm en affaires, affaires en distro. E metoù ar c'hoarioù video hag a zo neuze chañchamant politikerezh pe divizoù ekonomikel Unity. Neuze Unity a zo pezhvandet ul lusker da lâret dezhe un dra vez implijet evit sevel c'hoarioù video. Pezh zo un toullad c'hoarioù zo bet graet gant Unity dreist-holl c'hoarioù dizalc'h met tous ar c'hoarioù n'int ket dizalc'h pezh zo Hearthstone c'hoari kartoù Blizzard hag Genshin Impact, dreist-holl, a zo ur c'hoari bras kenañ. Euh, mais goude ur bern c'hoarioù dizalc'h, euh, gwell dres menegiñ ur c'hoari gred gant Unity, te, da soñj Ya, me meus ket pris en tête. euh, Life is Strange Before the Storm. Yeah, ok. Da skouer.
Euh, zoom kit. Euh, chetu, chetu. Petra lavar ya, neuze, euh, ben a fin an, an divizoù nevez avait fait euh, bepred m'avait unan bennak ostalia euh, a-raok a-raok a, a reolennoù a oa ret oa pe ar c'houbanan evit implij uniti un doare ken werzel. Dem zo joa digoust ma implij juste vidout vit euh, c'est le c'hoario vidout de unan, mais der mare ma werzez c'hoarioù e ret pe ar c'houbanan a zo kerawar, pe evit embregere choubraz, dre vraz. Hag a-hed neuze an dra nevez a zo e vefe pet bewech ma vez staliet ur c'hoari war urzhiataer pe pellgomzer un den e vefe ret perzh rummad arc'hant da Unity Technologies zo un embregerezh a ziorren Unity. E plas pe ouzhpenn ar c'houmanant? Ouzhpenn ar c'houmanant evel-just. Neuze kement-se a zo kalz dija peogwir bewech m'eo staliet ba sevel ur bern goulennoù petra c'hoarvez pa eo ur c'hoari digoust da staliañ da skouer ha petra c'hoarvez pa eo un tañva un demo kwa petra c'hoarvez pa vez laeret ar c'hoari. pa vez pellgarget mez lezenn. Uh, bep seurt traoù, hag ouzhpenn e oa ket sklaer ma vez, da skouer, uh, prenet ar c'hoari ha staliet war meur a urzhiataer, veferet war a seblant an diorrer PABVch. Me oa ivez an istor vefe um, e vefe uh, graet an dra-se evit ar c'hoarioù a zo deut-mezh dija. da lâret eo c'hoarioù ha ni. Setu ne vezont ket gwerzhet ken, met ma vez staliet war un urzhiataer nevez gant an dud e fait ret paeañ c'hoazh. Neuze bet oa ur bern goulennoù-mousser hag neuze un, un, an diorroerien euh, dizalc'h a oa un tamm euh, paniket. Ret, ya. Evel-just, peger euh, ma dreist-holl, Unity a zo implijet dreist-holl gant uh, diorroerien dizalc'h. Neuze tud na c'hounezont dija ket kalz arc'hant, o deus misère da werzhañ o c'hoari. Neuze e fait gwashoc'h c'hoazh, peger

Benn ar fin ar c'hoarioù dizalc'h n'eo ket ar pezh a zedenn Unity Technologies. Puish an arc'hant a vo gounezet gant-se, benn ar fin vo pevar ugent dregont Genshin Impact Hearthstone ha ugent dregont a zo c'hoarioù dizalc'h. Neuze benn fin, e pinijenont tud ne zegasont ket arc'hant dezho ken. setu neuze après juste distruj ar re vihan quoi ya mais bezozo ne ran ket fout ker pa zistrujon ar re vihan peger ne kezea a zegas ar c'hant depentin mais bon avis do skeuden n'eo ket matre vel just bezo ar bern diroaren deus laret ba vo ket gret c'hoariou gant Unity ken pur e be torret ar fichans an oa eno Abaoe un toullad amzer n'eo ket ar wech kentañ sotonioù Unity. Met setu neuze bezo reoù all, unan open source aze anvet Godot, bezo Relogic diroer RT Aria deus roet kant mil euro d'am soñj, kant mil dollars, da luskerioù frank evel Godot pe FNA. just a-walc'h evit sikour mm. an diorren dizalc'h. Zoken, o c'hoari n'eo ket zoken galleg an Unity pe Unravel-se, mais setu evit diskouez war ar guden, quoi, an tamm. Mais abaoe e o deus gret hanterdro, evel juste, hein, ket tamm ebet ur move spered electré. Euh, neuze bremañ euh, ar pezh o deus laret et e vefe euh, déjà e vefe nemet adalek ar c'hoarioù a zomez e daou vil pevar war nugen Pezh n'eo ket fall. prenañ ken pour arriver au bout Unity. euh, bah, yo, puis arrête des chicots. Mais euh, Dazibap avait fait et très euh, bah, un, un dra pe a dre euh, artaliadur pe un dre gantat eus an arc'hant gounezet. Okay. Ar pezh zo graet dija gant luskariou all evel Unreal Engine da skouer. Pezh zo gwelloc'h pe ur manever eske kalz, beta be eske kalz. Quoi. Yeah, yeah. Met setu un tamm gwelloc'h eo. Me ar fichañs zo bet torret, enfin petra, benamañ an diorroerien dizalc'h pa soñjont kregiñ ur c'hoari nevez, ba... Ne font ket davet Unity. Setu, met ret vo dezhe prederiañ un tamm war tal ar boan mont betek Unity, enfin mont gant Unity pe pe tremen da Godot pe dra all quoi. Setu an istor evit evit Unity.
Ya, ur sapre reuz. Euh, ya, mod all, euh, n'ouzon ket pet, euh, pet a zo da lar. euh, aze an distro, neuze ur bern c'hoarioù nevez. Bet war Games Award, mateze, euh, ur mare bennak, e fin ar bloaz. Ya, Euh, dre vras vez miz kerzhus. Ket sûr, fait grit da baden. A-raok, mais... Ya, bah, c'est Gwelet vo. tout c'hoarioù an distro-skol, allez, zo deut mez. C'hoari rez gant unan dionte? Oh bah ya
Ha te Me na ran ket. Da ya krogedon da c'hoari gant balzurged tri. Neuze meus ket echu c'hoazh, neuze ne gomzin ket kalz diwar e benn. Erruet on d'an akt tri. Euh, bez zo tri en holl. Gwell ar pezh-c'hoari. Euh, lakaet meus pevar ganer ves ennañ dija. Neuze, setu pred just tre e. bezo perzhioù n'int ket ken mat memestra a c'hallit menegiñ, mais evit ar poent e klask an echuiñ hag pinvidik-tre e lak kalz amzer da echuiñ. Ur krouenn meuzier Blasphemous Dow a zo deut maez e miz az komzet hon boa diwar-benn se gant Marianne. Ya, a zo c'hortoz, ar Ya, c'hoari. setu. Neuze kroget on da c'hoari. Euh, Kalz berroc'h eo, bet c'hoari ran war ma Steam Deck, neuze ne c'hoarian ket ken, ken alies. Ha plus juste re. Mais na fin un tamm, evel Blasphemous 1, mais euh, gwelloc'h. Bo, Tu sais- viz pas Besoin de tu, euh, bah, ne zegas ket kalz a draoù nevez, mais besoin de tu, bah, dans ma memestra, gwelloc'h, neuze. More of the same, un tamm. Neuze, plijus, ivez. Euh, setu, setu tout, neuze komz a rin en-dro, marteze pa vo echuet ar c'hoari. Met er c'hortoz, n'eus marteze c'hoarioù all. Euh, petra peus te gikezik? Ba, me 'meus achuet c'hoari ebet e-pad an hañv, euh, tout-se. Euh, me c'hoarierañ gant un toullad traoù disheñvel, c'hoarierañ kalz gant euh, Marvel Spider-Man an hini kentañ, war PS4. Gouet... pell?
Hor c'hemm 'meus gouet dek dregont ha tri-ugent deus an istor pennañ hag an tri DLC zo ganin ivez peogwir am boa un embannadur ispisial. Setu bah plez plijadur ma zo c'hoari gant Spider-Man.
Me sur 'oar vo tro da gomz Hiroc'h ur wech all ma kav dra fentus-tre an adwezhañ, pezh zo kalz fent barzh ar ramzo ha tout se. Tamm eighties aze gant one-liner.
Ya. Met spered Peter Parker quoi. Ya, spered Peter, bah 'vel ar film.
Ya, ya.
setu, hag goude-se, bah, n'on ket ordin barrek très vit an emgannoù ha tout, met bez' zo ar bern gadget, galloudoù, enfin ur... Ur c'hoari bet damzigor modern quoi. Ha plijus eo
pourmen e New York, enfin pourmen Nijal et New York. Yeah.
Miles Morales, peus dit
N'oc'h aet bezo prantajo er c'hoari lec'h c'haller c'hoari Miles, me meus ket ar c'hoari Miles Morales. De demez war PSP var? Yeah.
Hag an eil ne zeu ket emezañ PS5. Non, PSP mepkin.
Ha marteze vo PSP met gwerz da pa vo deuet emezañ PS3. Nous e memeus un toullad c'hoarioù. Euh, zo reoù lec'h ma ne komzin ket pat pell mateze. Met agregiñ ganti neuze c'hoariet meus Oxenfree, peogwir euh, ouien ket repet ar c'hoari d'ur mare bennak a rogar vakañsoù. Ha goulenn 'moa oa c'hoari-mañ war ma levraoueg Steam, ma c'hoariaoueg Steam. Hag a oa a zo c'hoari berr a-walc'h, gwelet 'm eus, aze oa un degarvezh bennak, neuze 'm eus soñjet, bon tiens, kerzh àr-zun, c'hallin ober se. Neuze 'm eus graet hag 'm eus kavet plijus. A-benn ar fin eo c'hoari un tamm mod point-and-click. N'eo ket LucasArts kwa, kentoc'h tostoc'h eus Life is Strange gant n'eus ket kalz a a buzzle ha netra, c'hoari gant un istor ha dibaboù d'ober. Ya, benn ar fin e c'hoarier Alex a zo ur grennardez a erru war an enezenn lec'h ma vo riboulet ganti hag he mignoned. Ha c'hoarvez a ray ho traoù na gontin ket. Met setu an advouezhañ zo mat-tre peogwir un tamm perzh bras a c'hoari dre ma zo un istor hag tudennoù mat 'vefe un advouezhañ brav ha skrivet mat. Goude un dra zo un tamm Direnkus e penn-kentañ, Benafin, e neuze gallout a rez dibab pezh a respontez, met an dud a gendalc'h da gomz pa dibabez neuze Benafin e troc'hez ar gomz-se. Ah ya, zo ivez-se. Ben ya, neuze Benafin e penn-kentañ, moi ket c'hoant respont, puilh amoc'h on echufe an dud da gomz, met pezh zo, ba, n'hallez ket, enfin... Goude ur pennad n'hallez ket respontiñ. Ba ya, setu, on ra da get an dra lec'h ma c'hallez klikañ. Neuze Benafin a wechou e ret dit troc'hañ ar gomz evit war hogan istor mod all just ne gomzis morse uh, neuze evel kentañ oa dirankuz pegur da voaz pa c'hoariad ar c'hoari mose e c'hortozer mat e klevout pep tra evit profita mat eus pep tra Ya, evit ober an dibop e na c'houzout Zetu, evit paskat da atroari euh, meur a vech euh, evit gallout klevout pep tra. Mais bon, goût ar mare, euh, evit comprenez, setu, mose yeah. ra en droit c'hoari, n'e ket grevus. Euh, a setu, red eo ober dibabou. Hein, euh, ha troc'hañ ar groaz d'an dud neuze. mais je sais plus juste c'est N'hallan ket lavaret hep spoiliñ peogwir eo c'hoari a zo diazet kalz war an istor neuze n'on ket da gontañ re mais ma plij deoc'h ar c'hoarioù un tamm ba dezrevell hag thriller un tamm setu n'arfent ket e rafe aon bras mais setu un ergelc'h a zo memestra ankenius ha setu bah, un tamm teen movie ivez. Bah, vel Life is Strange. setu. puis je dors Life is Strange, je m'envoie des purures oxen-free. Dre vras. Uh, goude daou c'hoarin e gondin ket kalz diwar o faen bezo Enslaved Odyssey to the West. Hag a zo ur c'hoari kozh, no way. Daou vil. Dek.
Ya.
A zo deut mez e daou vil dek. Neuze trizek plas zo, soñj 'ta. Diwar c'hoazh yaouank ha disoursi. Pas me. Oazh ka disoursi.
Na oan ket. Me oan ket yaouank ken.
neuze a zo ur c'hoari ba a zo deuet d'ar mare un tamm mer ma oa diouzh ar c'hiz Uncharted, an Uncharted kentañ traoù 'vel-se. E vez santet mat a-fet gameplay ha disheñvel-tre ar pezh vez kavet bremañ. E ka- ba vel an Tomb Raider kentañ un tamm, un tamm ba pouez war ar Ubuntu hag euh, ar c'hoari a ra pep tra. Euh, bez zo euh, QTE, euh, enfin, bra- bref, be- n'eo ket diaes-tre ar c'hoari. Mais hag ar c'hoari aventure, euh, setu, neus bet Onen, euh, à traverser, neus euh, un tamm ur VH en amzer, mais plus usé. Hein, euh, euh, santet vez be gred mat, gwer ar budget dereat. Eboret oa bet gant uh, Bandai Namco da'm soñj, setu oa ket, n'eo ket ur c'hoari dizalc'h ken nebeut. Ha, ha n'eo ket fall neuze ar c'hoari a zo awenet gant um, ar VH etrezek ar c'hornok, anavezit morvat, uh, dindan an anv Dragon Ball. Bien, eh bien, un awanier uh, Dragon Ball, uh, setu, uh, plus war. Uh, mais uh, setu, n'eo ket dreist ordinal. N'eo ket c'hoari gwella da Vildek, da'm soñj. Pront deus komz diàr-benn ar c'hoarial. Ya, ma kroget on ivez gant euh, Détective Pikachu, ar c'hoari kozh ivez, euh, pugur ma ket bet oa bet profet di, met n'oc'h evel just ma ket gouet. Hag oc'h evel zo an inewe o tont maez ar zun-mañ e fell din bezañ gouet an kentañ. Gwelet on war film ivez, n'oc'h aet gwirione ouiañ an istor, met n'eo ket grevus. setu ur c'hoari evit ar vugale hañ, n'eus netra ispisial, ur point-and-click eo, ret eo enklask gant Pikachu peogwir e c'hoarvetre gant Pokémon, nanana. Hag ur wech an amzer zo kuit bihan.

Euh, Da'm soñj e c'hoarie Goulab eus c'hoarie d'ar bloaz-mañ evit poent, meus echuet d'ar bloaz-mañ. piom. Euh, Deut oa emez e daou vil un warn-ugent, euh, diorret gant Acid Nerve, euh, o doa diorret ivez ar c'hoari anvet Titan Souls. Euh, an c'hoarvez am eus bet, bet da fin Titan Souls, m'oa klevet komz peger o doa kaout al loudoun dare, hag a zo ur c'halstrivadeg c'hoario video. Hag er amzer an tem oa You Get Only One, ha neuze ar prinsip oa toa nemet ur ur bir, hag ret eo dit lac'hañ ar boss gant ur bir hepken. Enfin, setu un doare concept un tamm Shadow of the Colossus mais gant un twist. Neuze 'm eus ket c'hoaret Tatooine Souls, met neuze Death-Door a zo kalz tostoc'h eus ur Zelda, benn a fin awenet kenañ gant Zelda. dreist-holl ar Zelda daou-D, Zelda 1 ha Zelda 3. c'hoariet vez perzh ur vran hag a rank dastum eneoù ar re varv. Mais euh, ma zo draio zo ar gudenn a neus ret dezhañ tapout ene tri tri den ha ne fell ket d'e mervel. Neuze tri boss, penn-fin. Evit, bon, betek fin ar c'hoari, neuze n'eo ket hir-tre ar c'hoari. Ber, ber a oa, zoken, puilh an eus nemet ba tri boss bras a-raok mont betek fin ar c'hoari. Ya. Met liesseurt a-walc'h e memestra an endro, bez zo teir zonenn a-raok tizhout ar boss bewech, evit pep boss. Hag e leun, bez zo Un tamm lakaat a ra un tamm da soñjal e tun- e tunic an neuz met bez' zo kalz nebeutoc'h a beuzell. Bez' zo memestra a-wechoù e red prederiañ un tamm met kalz muioc'h troet war-zu an emgannoù eo memestra. Bez' zo galloudoù hud a c'haller dastum evit tremen d'ul lec'h all ha kavout sekrejoù hag ivez evit emgannañ. Hag ar mouliesseurt a c'haller dastum. Ha neuze e ret ba setu mont da bourmen, mont betek penn al livioù, lârañ ar boz ha goude echu ar c'hoari. Mais grede, neuze n'eo ket n'eo ket setu n'eo ket ur reveulzi a-fet gameplay da netra, met kavet 'm eus plijus-tre peogwir eo graet mat-kenañ e gwirionez. Un neuz a zo brav eston, un tamm ba su un tamm valtunic, un tamm neuz ur vaketenn, quoi. Neuze e ispitial a-walc'h hag an livioù dibabenn mat hag a zo un tamm, un tamm kartoun met un tamm teñvalier. Euh, skrivet eo mat a-walc'h kalzik a fenn zo er c'hoari, pezh ne c'hortozer ket, gant ur c'hoari euh, lec'h m'eo ret dastum eneoù ar re varv. Dast ouzhpenn un tamm awenet gant Dark Souls ha tout, pezh n'eo ket c'hoarioù fentus tamm bet. Hag ar sonerezh zo digredus, zo plijus kenañ e gwirionez. Ha neuze ar gameplay a zo graet mat ivez, ar game-feel zo zo mat-tre, ez-ez-tre ha plijus-tre en em gannañ er c'hoari. Daoust ma eo binawalc'h al liveoù benn-ha-fin e leun-leun a sekrejoù ha benn-ha-fin e enkorfet er gameplay mont da glask ba mont a-dreñv an or pe mont da lakaat ur vombazenn en lec'h resis evit gallout tremen ha tout hag ma vez graet ar c'hoari hep kemer sekred ebet benn-ha-fin e echuer buan-tre met evit kaout ar gwir fin, kaout ar c'hant dre gant e ret ober pep tra. Hag evidon e se ar c'hoari quoi. Pas la c'hoari peger m'avez graet juste ar c'hoari normal hep kemer ar secret-joue et bah juste un doare Zelda. A mod all et setu euh, dibar- dibarded ar c'hoari a zo just a-walc'h se mont da glask un tamm mont da furchal, euh, mont da ergerzhout el liveoù evit kavout an traoù kuzh. setu ur c'hoari 'm eus graet da gant dre gant, 'm eus platinet. n'eo ket alies peger n'eus ket kalz a drec'hioù a vefe diaes da gaout. neuze alian ober se peger vel-se e ro an tu da c'hoari. bad pelloc'h. Bad pelloc'h. Da-heul unan a zo echu ar c'hoari gant arm gwashañ ar c'hoari. un tamm fentus. Ha setu neuze aliañ a ran euh, groñs ma plij deoc'h euh, Zelda ha Dark Souls. Puis j'aurais diaes a-walc'h memestra an emgannoù a-wechoù. Mais euh, talvezout a ra ar boan, hein, euh, pli, plijus kenañ eo. Enfin, evidon ne oa, euh, ne c'hortozan ket kalz tra, puilh ket repet a oa. Mais plijet-bras on bet. Je tue.
Dreist. Ba me zo ur c'hoari gant Laik ivez. Laik a zo ur c'hoari wholesome evel 'vez lâret, gant ur plac'h a distro n'oc'h a tremen 'ra er blaouezh ho pevar-ugent ha ma chañs mat. Hag ba mont 'ra ur plac'h da diaezut peogwir e ra ur sort burn-out un tamm. Barzh he labour liammet gant bed ar stlenneg. C'hae e kemer plas he zad en ti-post hag ar c'hoari a zo just ba kas lizhiri d'an dud bemdez ha pakat enno ha tout-se hag tamm-ha-tamm ba ober anaoudegezh gant tud ar vro hag marteze sikourne pe get hag all hag all. N'oc'h setu c'hoarvez ket kalz tra ouzhpenn. fentus-se fentus-se a-walc'h an ergelc'h bez 'zo kalz daveoù da filmoù ha tout-se peogwir 'zo ar ur video-club enfin setu bez 'zo traoù un tamm 'giz kozh 'vese met a ro tro da gomz gant tudennoù n'oc'h ket c'hall bezañ fentus. Ha lakaat war wel filmoù kozh enfin deus ar plaou zo pevar-ugent pe a-raok. Noc'h eo gabañ ouzh fentus. Euh, goude-se euh, e rank an c'hoari gant an dornell pe en mot all e restart. e vurzanenn on deuet da-benn da, da stalier, fin da lakaat da vont en-dro gant an dornell. Pezh zo kalz tud a glemm diwar-benn-se war, euh, war forom ouzh Steam ha tout peogwir e poanius un tamm mod all, quoi. Euh, c'hoari. Noc'h eo ez ezo domaj. P'eo e da'm soñj ur bern tud o deus dilezet hag a vije betek ar penn ma vije bet aesoc'h fin plijusoc'h ar mestroniañ an dudenn ha tout. Setu gwelet 'vo. Gwad 'm eus kalzik e stream 'vit poent met n'on ket sur e kendalc'hfen peogwir benn ar fin da'm soñj ne c'hoarvez ket trawalc'h a draoù 'vit vije dedennoù-bras. Get randonus-te ar c'hoari? Ba evit poent 'm eus james c'hoariet ouzhpenn un eur deus renk pe evit evit prantaj ober setu ma soñjañ ale ober an daou dewezh labour gant an istorio bihan a dremen gant an dud e-toe etretant mont 'ra met gwirhet meur a wech 'm eus soñjet bon ba enfin 'm eus ket c'hoant ober un dewezh ouzhpenn quoi. Hoc'h ur c'hoari da dañva da moger. Zo un istor memestra hollek. Ya, ba ya peogwir zo un afer gant an embregerezh lec'h ma labour ar plac'h. Da'm soñj zo tud er gêriadenn a c'hoarvez traoù gante ivez. Noc'h da'm soñj zo un istor met gwiriet 'vit poent 'vez ket gwelet mat mat kwa.
Ok, mat-tre. C'hoariou all Euh, bah, ya, staliet 'm eus ur c'hoari bihan euh, war ma fellgomzer. Ah, ya. On va être Usagishima euh, gant un enezenn euh, de la pinette, super Ah. mythique. A zo bet diroet gant Godo. Setu.
Neuze, hin n'o doa kuienn ebet Ya. gant Unity. Uh, Pokez euh, ar, ur plac'h ihun e ni deva diro- dioroet ar c'hoari hag euh, an dewez kentañ zo bet re adut o pellgargañ. Noc'h eo pur deva genre euh, goulennet fich eo digoret vit dek mil den pe n'ouzon ket petra. Noc'h eo Google ne vast, enfin, war ar Play Store oa stanket ar pellgargadenno vit an dud all noc'h eo tout trist pur ben fin e re, reavers ar c'hoari.
Diskoulmat ebet e tretan, mais setu ur c'hoari euh, moutik tout euh, gant la, la pinette hag un ergelc'h Japana dengounel un tamm. Mod all... ah ya, ba gaou c'hoari hañ gant Curse of the Sea Rats e stream. Ba teuze kendalc'hin, met un tamm nul on. Oc'h ur Metroid- ur Metroidvania gant roc'hed. Ya.
ur bed morlaeron ha tout se. Ya.
Setu.
Just donc e barrek. Mais mod all e Ya, gav mais en après, plus.
Ret e kat patientet, Yes, merci. euh, persévérer.

Un tamm bihanoc'h, berroc'h, ha a-benn ar fin bez' zo tri c'hoari bihan hag e c'haller ober nemeur a wech evit kaout ur gont gwelloc'h er fin. setu.
C'est un tamm...
pas un dra nebeus, kaout plijus. Mais il y a- Chañcherait un tamm euh, an traoù kinniget. 'Oa ket genre ret euh,

Met bepred ur c'hoari, un doare c'hoari plijus da da ober da zaou ma hor pell deus mignoned pe tout hag ho peus c'hoant memes tra c'hoari gante hag oc'h eo ober a-walc'h evit ober an dra en klok. Ya ya ya,
mod all bez- ya kroget 'm eus krouet on ivez gant Chance of Cénar din kenderc'hel e stream, neuze ma fell deoc'h gwelet. petra est Chance of Center, kit war ar stream.
Ya.
Um, uh, an ankouiz a deut mez. Ya. Uh, hag a zo ur c'hoarig un tamm dre Vampire Survivors, un dremen e Breizh. uh, morvat. Uh, tu lec'h meret uh, un tamm disheñvelé pegwir eret krafti uh, traoù evit goulad e duden kentoc'h get just lec'h eus videt, evit dastum XP. Setu, mais komzet meus diàr-benn se diwar Radio Naoned, sellit, euh, pe Radio Kerne, enfin respontet meus da goulennoù varian diwar-benn ar c'hoari-mañ ma fell deoc'h. Euh, klevet hiroc'h, euh, mais evit ponet Early Access, neuze tu vous comptes un drop à vos deux de maize, à vos deux de maize et brezhonnek matezé. Ouh Chetu, chetu. Euh, Modal zo bet die euh, niziwaden war stereden, c'hoaen eus an tamm estrim hag e- on et kalz pelloc'h eget... Pir zo ar mod ez, neuze euh, on et kalz pelloc'h eget a- eget a-raok.

A seurt storyteller ivez zo bet ouzhpennet istorioù nevez 'm eus graet e strip gant Deal. Eh, 'm eus ket gwelet.
Ya, pe ur wasket amañ. Trist. Euh, bet- 'm eus ket echuet c'hoazh neuze, n'eo ket fall. Setu.
Ba matre? Ya, n'eo ket fall.
On peus komz eus diorbenn un dra bennak en ket ur c'hoari? Neuze, ba me zo 'vont da gomzer a-benn Star Wars 'vit chañch. Met bepred, bemdez ar fin, bepred pa en rolan Peter Weir ganit zo bet ur stirad Star Wars nevez. N'em eus ket da zibab. N'eo ket dre ma faot hein. Touiran. Ma c'hen neuze zo Ahsoka zo deut maez. Chambre ur ran, 'm eus ket gwelet c'hoazh. Pigoret maez Ben Dimmers. Neuze Ahsoka zo neuze ur stirad diwar-benn Ahsoka Tano. An dudenn a zo bet gwelet e Star Wars The Clone Wars, ar stirad bevat, Star Wars Rebels, ar stirad bevat ivez, The Mandalorian, The Book of Boba Fett, euh, a des jeunes kefal. Et tu donnes à gazo euh, anavezet Krugid avait anavezet un temps mat, vraiment. Euh, ben Affin e oa un digare evit ober euh, ur bloavezh nevez da Star Wars Rebels, pedur e heuliad Star Wars Rebels evit e tudennoù Star Wars Rebels ha neuze me et live action neuze plijus-tre gwelet ben, an tudennoù bevad e stumm aktourien graet eo bet mat-tre gwell on eo adennavet vet mat-ne an aktourien ouzh un tamm adkemeret pers an tudennoù bevad ha da'm soñj zo unan zoken a zo memez aktour, enfin un aktour mouezh a zo un aktour live action, evel barzh Mandalorian, peseurt tudenn a c'he amañ? Bo-Katan, ben affin, euh, barzh euh, The Mandalorian a zo memes aktourez hag ar, ar mouezh barzh Clone Wars, ar Rebels. Euh, Setu euh, ba, ar gudenn eo ma n'ho peus ket gwelet Star Wars Rebels e vor spoilet. Neuze Dazibab a zo- euh, ho peus ma, ma ne fell ket deoc'h gwelet euh, pe- n'ouzon ket ma zo pevar pe pemp bloavezh da Star Wars Rebels, ba c'hallit kregiñ gant Ahsoka, met da c'houzout vo ba, be vo spoilers quoi. Neuze zo euh, ret.
Me zo vont da gomz diwar-benn ur manga. Yeah. N'oc'h evit ar re a sell deus ma mm, bilan sevenadurel ho po klevet komz dija, met n'eo ket gravus. Euh, michañs. Euh, n'oc'h ed euh, lekarnet l'apotiker. Uh, n'eus plijet kazi, n'oc'h er- a zo ur manga euh, istorel, pugur e tremen e Sina, euh, mes ket joñs pegoulz, mais pell pell zo. Neuze e vez heuliet ur plac'h yaouank zo kaset dre heg da labourat e impalaeriezh e impalaeriezh e lez an impalaer digarez. Benn ar fin he deus gouiziegezhioù diwar-benn ar plant hag e warlene añfin gouizieg-tre pezh a zo ral evit ur plac'h c'hwezek pezh a été klamm eus kenaos pellare dibabet evit labourat vel Un tamm plac'h ar c'hempenn slash zikour danvez groagez an impalaer ha tout-se. Komprenra buan a-walc'h e zo unan bennak o klask loc'hañ unan deus konkubin an impalaer. Noc'h e teu a-benn da lârat kwa, hag evel-se e kemer E kemer pouez tamm-ha-tamm e lez peogwir 'vez komprenet e ouizieg n'oc'h ket e c'hall servijout kwa d'an dud all n'oc'h ket 'vo e-kreiz aferioù hini triko kwa el lez setu brav-tre an tresadennoù hag kavet 'm eus dedennus-kenañ an istor hag an triko politikel ha tout. Barzh ur mare istorel n' anvean ket tamm ebet oc'h disket vit rev hag du di ouzhpenn o lenn oc'h mat-tre plijus-tre ar manga fin evit kregiñ. Dispar.
Ya.
Met re trawal 'peus da gontañ? O ba gav ket din daoust hag-eñ eo c'hortozez c'hoario e fin ar bloaz. Ba dija echuiñ a re 'm eus kroget 'vo ket fall. Ben non, soñj ket. Ba non, fin ar bloaz. Petra zo zo mez Ouion ket, me meus rakprenet dek mil c'hoari noc'h ec'h an da lârat nezit, ma fellit. Ya.
ba, rakprenet meus euh, Détective Pikachu en ail, mm -hmm. ar, ar Mario Newe. Ah ya. Euh, Mario euh, LSD. Uh -huh. Mario LSD, Wonder, euh, Super Mario Bros. Wonder, oc'h Mario RPG, ma j'en mez c'hoariet, me, mhm. hag a oa un tamm diaze Paper Mario, yeah. oc'h spi meus vo cool. Ha petra meus rak prenet c'hoaz? Uh, Stray me ne kouze, war PS5 war. à Disney euh, Dreamlight, machin, truc, Yeah. de mes costumes musicals. Ur stirat tre, drez Il y a, y a gant... euh, y a euh, Arreo deus gwan Nimona. Ya. Pe raket ya, damlo jo fentus. Mais da pez a ranken ober a ro kroari gant tout-se a oa prenañ euh, ur bladenn galet vid ma FSPR per moske plaskin, vid staliañ c'hoario, noc'h e gwade setu resevet ebet.

diouzh ar pezh klevan n'eo ket dispar Starfield. Euh, Roy Doali aide neveziadennoù. Mar plich, quand même. Elle me pose une âne. Euh, sais-tu, sais-tu euh, Bah, il y a un peu de trait. Bah, ken a ken ar vechal neuze evit yeah. komz dir ben c'hoari vidéo. Sais-tu, kenavo. Kenavo.